Hostayên li ser ziman xebitîn, zimanê kurdî xebitîn, mixabin ji nedîtî ve tên û qet nedîtine û avêtine çûpî û tiştek wisa nemaye. Li vê dê ya destpêkê em behs bikin ev e, me di dersên xwe yên borî de jî pir behs kiribî. Dengê ya. Me çima navê cêhnavê nîşanê kiriye dançêker? Ji ber ku ya di zimanê kurdî de wekû dançêker me bi nav kir. Ev jî bi yayê pêk tên. Ya yê yên. Bi yayê pêk tên. Mesela dançêkertiyê dest pê kiyan vê safî bike. Belê jî me dest pê kiriye zaten hevalê ji nû guhdarî tevlî me dibin. Lazim e ji destpêkê vîdeoyê me temaşe bikin û wisa werin.

Yanî BCCF bîst û sê ne dengdarên me hene. Me gotiye îhtîmal e dengê çayê yanî çeyê tune be di zimanê kurdî de ji ber ku kombînasyonekî sembolîze nake ki lek ya wê nîne û tîpa ya dapîrên me yê zemanê berpanîr sazkarên vî zimanî

erk dar kirine, kombînasyoneke wê nîne û kilîleyeke wê nîne. Ji ber wê em dibêjin bîst û yek radengên me yên kombînasyon nas sembolîze dikin û kilîledar hene ya dan çêker e. Erkekî wê pir cuda di zimanê kurdî de heye. Mixabin ji sedema tirka ev deng wekû qaynaştirma harfin bi nav kirine. Me jî jê dê wergerandiye, me kiriye, navê wê kiriye tîpa kelijandinê. Yanî me aqilê zimanê xwe wisa xira kiriye, yanî yê xwe, yê zimanê xwe û pê re jî yê xwe. Dema ez dibêjim zimanê kurdî ya em taxivin dil xwe de wekû akademîk hatiye binavkirin. wergere. Silahev. Wê dê qeynaştirme nav lêkirine. Tirkî de belkî qeynaştirme ye. Rola wî nîne. Belkî Tirkî de qeynaştirme jê re normal e. Wisa cihê wê li wê dê ye. Ama di Kurdî de stûna avaykirina hevokê ye. Stûn e. Yanî heke em yayê ji hevûka kurdî bikişînin, tu nika hevûkê ava bikî. Stûna hevûkê ye. Binêrin ewqas girîng e sazkarên vî zimanî kombînasyonek ji re neveqetandine û bi erkek pir taybet erkdar kirine. Çi ye? Cih, nav, gihanek, zaman, paşgir û pêşgir û me got ji xwe siwartiya wê heye dema di hevokê de di dengçêkertêne re xev, di peyvê de di dengçêkertêne re xev wekû otomatîkman siwar e û dikeve navberewa de. Niha em dest pê bikin. Cêhnavên nîşanên yên dan çêker. Me ku Seyda Celadet Bedirxan ji we re gotiye cêhnavê nîşanê yên Qarsan e, ew ê gotiye Şanîdanê yên Qarsan e. Ya çima yê yên Qarsan e gotiye îhtîmalek pir mezin ew ê gotiye ileh bi kuyê re têne xwendin. Yên ku hatîn ya ku diçe Yê ku were leh ewî bi kuyê re xwend yekî tiştê ku sanî ne heval no. Zaten ev ku di zimanê kurdî de yanî cihê lêkolînê ye. Yanî bê ku tê xwendin û dan çêkir. Yanî niha em dest pê bikin heval no. Me got cêhnavên nîşanê çend in heval no. Di rewşa heyî de di sê rewşa de tên nivîsandin. Ya mê ferdar yê nêr ferdar yên giştdar. Hemî nêr û mê giştdar. Temaşe bikin. Ya were nav nehatiye kifşkirin. Kirde veşartiye. Ema em dizanin Kesê, kesa behsa wê tê kirin mi ye. Ferdar e û mi ye. Yê were wekeza ferdar e û nêr e. Yên werin giştdar in. Yanî ji yekî zêdetir. Nêr û mi tevlî hev. Ev cihnav carinan pêşgir in Carinan jî cih navin. Dema pêşgir bin ne cih navin. Ha, em ê çawa bizanibin ev pêşgir in yan jî cih navin? Vedê temaşe bikin. Ya min e. Heke em yayê bi cêhnave kesî bikuherin, ewa min e. Nabe. Ewê te ye. Nabe.

Bi hev re nayên nivîsandin. Li vê dî diyar e feke ya min e. Yan divê gihanek bikeve navberê de yan jî daçekek. Ew ya min e. Li vê dî dibe gihanek. Yanî girêdana wê çêdike, xweytiya wê çêdike. Xweytiyê çêdike. Ew yêm te ye, heman tişt e. Ema dema tu li vê dê bi cêhnavek kesî re binivîsî, ev dibe pêşgir. Ha li vê dê, temaşe bike, li vê dê cêhnav e. Ya were, Em vî cêhnavî niha bi cêhnavek kesî bikarin. Bi cêhnavek kesî bikarin. Ewa were. Ewa were. Ew ê were. Ew ên werin. Wate li vê dê cêhnav e. Li vê dê. pêşgir e. Heke em di pêşgirê de me niha got temaşeke ew ya min e. Niha tu yayê bêxî yê bêje ew min e. Nabe. Ema heke tu cîhnavên kesî bêxî li vê dê dibe Pêşgir. Ne cih nav e. Na heval no em werin hevokê. Me got ev dançêker e ya dançêker e. Stûna hevoka kurdî ye. Pirsgirêkê mê hevokê Bi giranî ji nenaskirina vî dengî têne. Em nikarin hevokek estetîk ava bikin. Temaşe bikin. Ya ji min re gotî ne ev e. Ya ji min re gotî ne ev e. Li vê dê ev cih nav e. Ewa ji min re gotî ne ev e.

Ewa hatî yan jî ewê hatî bine ewê hatî ewê hatî nêrferdar ji wêya mêferdar ji wêya çûyî kambaxtir e. Yan jî em tiştek dibêjin ev bêxin giştar. Ewên hatîn ne giştar em dizanin ewên hatîn Ji yên çûyîn kam baxtir in? Lê de divê ev jî bibe giştir, ev tiştek cuda ye. Kam baxtir in? Ev li vê dê cihnav in hevalin û cihnavên nîşanê ne. Cihnav, cihnav, cihnavên nîşanê ne. Me ji manşetê rojnama Televîzyona werhasil ji şevokên em bêjin akademîk me di hevok vê dê nivîsandine. Em niha temaşe bikin rola yayê cih navê nîşanê yan jî pêşgir, paşgir yên li vê dê derkeve holê. Temaşe bike wan. Pêşbirka çîrok û helbestan. A. A. Hüseyin Çelebi A. Bîst û heştemîn Hem gazin da dikem dê çima kurd kurdî naxivin. Bira min tu nika dê çav axivî. A a a tiştek ştanî ne hawar axivî. Vê demû ya xatir temaşe bikin. Pêncemîn çand û huner pêncemîn çand û huner a Şehîd Berîtan a Wargeha Penaberan a Ristem Cûdî tiştek wisa heye ya? A a a hevok wisa tê ava kir. Dîsa ez bêjim. Di ti rewşî de binêre ev dançêkere hevano ev dançêkere. Di zimanê kurdî de hevok li ser stûna yayê hatiye avakirin. Di ti rewşî de, di hevûka kurdî de a, ê, e an jî in tinê nayêne nivîsandin. Yek deng dan çêker tinê tê nivîsandin, ew jî û ya pêwend e. Ew jî di rewşa hevokê de be, di rewşa pêwend de be, ne di rewşa peyvçêker be, rewşa hevokçêker be, tinê tê nivîsandin. Tiştek di tîp tinê nayê nivîsandin. Tiştek wisa nîne. Ev hemî ya ne heval no ya ne ya. Niha ev pê ve ye. Pênce. Pêncemîn em niha hevûkê rast dikin. Lê dê rast dest pê kiriye. Lê dê şaş dest pê kiriye. Hevûka yekemîn de şaş dest pê kiriye. Ev hevûk rast hatiye dest pê kirin ama xilas nekirine. Pêncemîn, Mîhrî Cana, Çand û Hunera bine. Tama şevkê ava ne wisa naba yanî. Aha, ha, vedî. Hunera. Çand û Hunera Şehîd Berîtan, Şehîd Berîtan Ya ev bine ev me pêvek nivîsan tevana ev pareke ya ye çunkî encam girê dide xweytiya tişta hatî gotin bi xweyê wê ve girê dide. Şehîd Berîtan ya wargeha Şehîd Ristem Cûdî Ya wargeha temaşe kin. Wargeha penaberan a enza çi falan tiştek wisa nîne heval. Heta li vê dê wargeh jî nîne. Mesela dema tu navê tiştekî tiştekî dikî mesela navê wargeha mexmûr şehîd Stam Cûdî ye. Yan jî wargeha bine fekê temaşe bike hevokê hemû saçêkê war geha wargeha haveye ve aye hevalno haveye wargeha temaşeke hevokê temaşeke wargeha bine şehîd Ristem Cûtî. Pêncemîn, Pêncemîn, Mihrî Cana, Çand û Huner, Çand û Huner a Şehîd Berîtan ya Wargeha Şehîd Rustem Cûdî. Hevûka estetîk ya em behs dikim bi bi yayê pêk de. Binêr ev hemî yan e ha, yan e. Heke li vê de nav bi dengçêkerekî xilas bîbiya, yaya hatibiya vê dê. Çimkî me got ya yay siware otomatîk ben. Mesela li vê dê heke ev ne bi rayê xilas bîbiya, bi eyê xilas bîbiya, yaya hatibiya ketibiya navbera de ema pêvek e. Li vê dê pêvek e heval o. A, a, a, yanî heware xwe dê ma weke erebekê di heriyê de asê bimîne bedanaş bike girr, girr, girr. Tê çawa hevokê bêjî? Tê çawa vî zimaniya wî dibikî? Tê çawa pê biaxivî?

Anî? Parçe parçe, piç û parî kirina vê tnewê holê tiştek wisa nîne. Temaşe bike, em ya vanî binêre hevalna. Pêşbirka, nê pêşbirk vê dê şaş hatiye destpêkirin. Nê bi reqemê, bi hêjmarê tê destpêkirin hevalna. Heke hêjmar nav de hebe, hêjmar diber vê dê dibe nav, navdêr yanî xweyê wê. Dibe navdêr bê. Bîst û heştemîn.

Xilas, a nema, temam. Cih nabê nîşanê yên dan çêker. Me got, heta niha halê hazir û tê de nema ne. Yanî di qewlên zimanê kurdî de cihnavek wisa nema ye. Anî? A, pişt re ya a ketiye, a, ê, e, tiştek wisa nîne. Me carek di jî behs kir, bê em dubare behs bikin. Cihnavên xweytiyê de em ê bidin. Pirtûkên halê hazir em dersê pê dibînin di dibistanê me de mifredatê bingehîn yê zimanê kurdî çi dibêje? Dibêje A min e. Pênc tîpin sê parçe ne. Pirsa dibe qey. Anî? Girîdayî vê ya Taybet divê em li ser bixebitin. Kurdiyek yaya wê rast nehatî çareserkirin, ne derketî zanebînê, ew kurdî ji bin ve xurrim ye, ne ziman e. Ya ew qas giring e di zimanê kurdî de. Dapîrên me yê sazkarên vî zimanî yên zemanê ber penîcberiya sed hezar sal a ya di qewlên zimanê kurdî de, di avana zimanê kurdî de ya bi erkek pir taybet erkdar kirine. Em guhatin dawiya dersê xwe heta bi derse were.